Abagusi baminto ande onsi ase mokebwaterete nabakwanirie naende mbuya more. Ah, chaneli eye gane y'amasikani ase togokwanera eng'ana yaito etotungetie buna egesaku ki'omogusi onye gokorigereria evidio eye for the first time ntagete osubscribe naende evidio onye kegokogokia nabo ogosanga na omosani oo gose moiri onde gose chiwhatsapp group chiria ore erinde ere twagache egesaku giaito buna omogusi. Amang'ana narentagete korotota rero aiga ase eplatform eye iga, agenderete gokoreka gose akorekire ase ekaunti ya Kisii. Amang'ana ngochi gokwana aende abange nao motayancherane ase eng'encho ara aye obomaene, naende ande arache kororekana kagokoreka amatuko masinini are bosio. Kisii county nebwate omogavana omoyia okorokwa Simba Arati, oyio abange bakoroka etaya, iga achire ne chinguru chinene na inche namanya ah nonya ase nkaransete nkoigwa ng'a bamura mura oyo takari gocha bororo, naigure ng'a omomura ombuya kare gocha, nonye na egete eke akare gochera namba eyemo ndoche ng'a mbuya kere. However. Nabo ntabe fiti komoa advice, lakini nkagerete ng'a ase enchera eyemo gose eyende, nabo araikere evidio eye ane, ebinto bibere bitato iga bi'oboriri bimokonye. Ntagete goteba iga, omorayi omuya noyo okorosia chigasi gocha ase abasae.

Naende emeremo Simba aratia gokora nemiya kabisa, nainche nayegokeire, lakini rende abanto mbare bakomoadvise agotumeka ande enchera ndatebe ng'a enchera egochi koreta emechando bosia, enchera eye neye. Buna bono igoro nakwanete amang'ana amakong'u, naintwe tokaigwa ng'a bamura momura oyo, mbuya akare gokwana mbuya esimba embuya ekare koruma gose iga ande onye ng'a abanto mbache bache eraini. Agateba ng'a chintere banchire chirikire in excess, lakini aiga riswali rinene tari ng'a chintere banchi mbarenga barikire ase chigari ire enga, kangora riswali ribwenerete koirana riguga iga ndiri ng'a, chintereba nchirikire two fifty six ase omobwekano, ase chintereba echi two fifty six. mbarenge abarikire na amasakara are genuine na gotumeka e procedure ase egesongo tokoroka illegal gose legal sorry, mbarenge abarikire na amasakara ya ekeene naende babwate procedure korokwa ng'a legal, yaani baikeraneti richiko koreng'ana buna egasi eria egoteba. Kegotoka ng'a bonsi 256 mbarikire koreng'ana ne richiko. Naende kera omonto nabwate amasakara akomoqualify koba buna edriver, egento kango simba akora, onye bare ororo abande bare idle kero kende, chigari chiabo aande chiasaregete, gose mwanasiasa onde agachiira tana gochiira nigo baka bono, egento are gokora, nokobarigeria emeremo, kiagera gochi motua chigari nchitoke echinde chigokora emeremo, babe reassigned egasi bakore. Okobabuta tari korokwa esolution, rakini ntagete mombwate buya. Onde bwensi orikire otabwati amachakara ere tiga agende karatimoka. Kagasungura onye ginsomete obonyagitari naende ngariku buna entereba, tiga ng'ende kandatimoka.

Nimbwate amasakara korwa ase ekolegi emanyekanete ekoorokereria obontereba, ninyabwate aroo. Naende narigetwe koreng'ana nerichiiko buna rigoteeba, neba timbwati gari nkogendi etari mechando yane, eyio nemechando y'ecounty ase okondikana gotang'a egari. Egento mbwenerete gokorerwa nokorigirigwa egari onye teiyo, nkonye aba bande bagokora oborundia. Namba ibere, eng'ana nere aiga narora ere social media, ing'a edirector korwa enyagitari eyemo aiga bosongo ng'a obeire redeployed ase engencho. yaani gosoirirwa ase aaka ake ase engencho office yaye teakaneti insurance ye chigari chie county, bono tiga ndabori iga. Kaka onye ngokore office ye serekari, serekari etirakane nonye na abakori emeremo emetienyi ebere yaerire, serekari eterang'abe ase ngoakana chi insurance igo nkogenda ndusie chibesa chiane, onye ginkabwate ebiasara ndusie ororo, ng'iche gwakanere ecounty insurance. Inche igo nkagerete ng'a amagoso are gotokana aria buna bono, ebitabu bigoteba ng'a insurance niyakanire besegete, lakini bakogenda ase chikampani echi chia insurance besa echi tichiiyo, igo nari amagoso agotoka omonto agende ka. Lakini kondusia egasi yane, ing'e eserekari ngokorere emeremo yangire koaka na insurance ng'a bono ng'a ninche nde incompetent, eyio teri koreta ebiche engiya. Naende tiga ntebe iga, omosike simba, emeremo ogokora inche ninyiancheranete. Lakini abanto mbare bakare gokoa mochene y'obokoro, buna bono igo obwenerete ekango emeremo eye bono buna bono e- ari ebu aria isiko arenge estadi omonto oche ogendererete buya ogokora emeremo emiya, kanga emeremo eria okwayekorete ritang'ani chini y'amaji. ogende ase chidepartment chionsi, orete chidocument chionsi kera egento obwatete koboko, okore emekutano ne chidepartment echi chionsi, aba bare abahusika togoteba ase egeswaeri, then from there ebinto ebi obikore away from the media, then ekero kwabikorire omanye korwa epress statement. Lakini bono enchera eye narora bi gokorwa ase stadium aria ande, okay nokorora kwane lakini timanyeti ase inche ndoche ng'a teri ng'a enchera engiya, ekiagera iga akorangeria omonto naki aye tene nango ekero ngorire ebitabu iga iga, ofisi yago tera renew chidriving license chia chidriver chire county, bono naye iga ore incompetent nakorusirie ofisi eywo nakoirera asegete. Naende tomanyete ng'aki driving license na omonto okore na individual tari eserekari. Kaka onye nkogendia egari ninche ntakeire kogenda ninwe driving license yane as a person. Lakini rende tiga emeremo egenderere kanto irana iga naende toboranie ng'a ng'aki kiabeire. Lakini rende korwa ase ntenenine igaa iga. Motwa ebinto nebikong'u, eeebi ama amang'ana namakong'u, amang'ana namomu, naende ntagetee mbeke simba omoyo ng'aki gokonyora abanto barikire bobe barabwo baminyoki batenene ki amwasi rogoro, bari gari gocha inse, gokonyora omonto okoria omosara naende tari nagotachia ekaunti, embero. Embere enene agende nyacho chi'etereti koraria Atene noo, arigererie county gocha bosongo. Gokonyora ng'a omonto naro orikire, ere okoria emesara y'abande otana na gotacha obisi, okare gose na America lakini orikire county koranche, oyio atenenere marani, arigererie bosongo gocha na ebirore. Lakini rende abana abaminto barobwo barikire koreng'ana na erichiko. aye babeke ontoosi bakore emeremo tobaseri, tiga bakore egasi koreng'ana na enchera richiiko rigoteba, aria ase okonyora ng'a konya babeire lazy babeke chinguru, onye ne chintereba chiri konya chitabwati egasi bono chirangeri chibeke omorero chikore emeremo, yaani ng'a onde taikaranse egasi ekoreke, na intwe ntogokere abagambi baito buna egesaku ki'omogusii. Ekero agokoorera, Tigaa ntebe iga, okorora kwane narorire ng'a nonye ebinto ebi tokobikora enchera enga buna eye, etogokora amang'ana amaya lakini gotumeka enchera etari engiya. togokora abanto bagoteba ng'a we are doing the right thing but following the wrong procedure. Mbuya tokore egento engiya tokobwati the right procedure techa goto back fire ase amatuko are moto. Nimanyete ng'a ebibago bire ekaunti na ebinge, ebinge mono. Ebibago bia biarire biakombire ekaunti mpaka biayeitiokire chindoso. bigende kabitimoke. Nyasaye tiga kobeke chinguru, kero ogenderete noborai bwao, nesaha goseseni mono.